Salam mähriban doganlar. Hiç ýaşy eziz ýilleşler. Öýüňize bereket, ömrümiňize bereket, armaň Allah kuwwat bersin. Ris. Salam. Sen Nyýazowdan Gurbangula geçilýän döwrüni bilýäňmi? Bilýän.
Hä.
Şeýle bir gürrüň bar. Indi ýadyňyza düşýän bolsa, mähriban doganlar, bu Gurbanguly Berdimuhamedow Ýaponiýa gidip ömrüni uzaltmaga gitdi. Ýaponiýa.

Nyýazowy hakykatdanam Berdimuhamedow öldüripdir. Berdimuhamedow öldüripdir. Olam nähili edip öldüripdir? Ýassyk bilen bogup öldüripdir. Ondan derrew şol Orsýede gidýär. Şondan soň. Ynha men buýrugyňyzy ýerine ýetirdim diýip. Şu temada seň gören eşden zadyň bamy diýjekdim risk gitdi. Pif on şema boldum. Başla eziz halkym. Sen men gülüm riskli men riskli men gülüm. Ýa aýt gepiňi aýtsaň gowy bolardy. Berdimuhamedowy oň prezident ýurduna. Oň ki Sapar Nurnyýazowyň şu wagtky Berdimuhamedow hakynda sorajak boldy menden. Sen eşitmediňmi? E, bilýän ony, men ony gowy bilýän. O wagt meniň daýymam ministrdi. Hum. Şo dogry şol ýassyk bilen bogy öldüripdir diýýärler. Ýalan.
Ýalan. Öl, öldük ýalan. Men min para garant berýän. Niýaz Nä- öz ajalyny öldüm onda. Ýok, men daýymlar üçin awtomatiki pensiýa çykardylar daýymyň. Näme üçin daýym dostunyň bilişişi adamyň e, il- 50 ýaşynda awtomatiki pensiýa çykardylar? Kyrk alty ýaşyna gelip, risk senden soraýan bilmän soň, bilýän bolsaň bilýäniňi aýt diýip. Eger mümkin bolsa, bolmasa hökman däl. Kyrk alty ýaşyndaki adam ministri näme üçin awtomatiki pensiýa çykardylar? Özem kyrk alty ýaşly adam ministr näme etdiler? Özem halk näme sizdip çykardylar? Görüşdip näme kak orden edip çykardylar. Ony näme sebäpden? Sebäbi hiç kasem ordunam däl, halk kahramanam däl hiç kase. Sebäbi ser Berdimuhamedow gorkdy. Meniň daýym ba, meniň daýym babam oňki prezident bilen bil aýny ýetim günlerde, ýetim nämesinde o sen adam. Ikisem bile resimem ba soň günler üçen resimem ba ikisi aýny adamda ikisi aýny resimi güni üçen resimlerem ba şo adam ba me elimda sebäbi berdimuhamedow özünden gorkdy lekin u has etdi akasya men daýymdan diňledim daýymyň diýen gep boýunça şo güni Ýygnak bolmana kemi mundan bir hepde öňçemi, soňmy, näçenji günler ýygnak bolna eken. O wagt men student oglandym men, studentdim men. Näme gitmedim, Daşoguza gitmedim. Aşgabada müne bolýadym. O wagt ýygnak bolna eken diýip daýymam her bäşinji gün ýygnak wagty

Gider gaýdyda daýymy gönderme e daýym peýsa çykarmaýdy säne üçin heýman bile ötsek ölçegem bile bileli näme edeli daýym ýanak e bir dört bäş sany adam bar ýetim öýünde oturan adamlar öňki prezident döwründe saport nyýaz döwründe olaň adyny berjek däl hiç kim adyny berjek däl men o döwürde ýygnak bolmana sadece Maňa Serdaryň kakasy girip çykýardy gapydan. Eý soň näme bardy? On birinji mikraýonyň glawwraçy bardy. Adyny aýtma, aýtjakda men, adymy aýtsam men şu wagt bilýän men. Men bile tanaýan. U girip çykýardy. Birsaň hindis, indiýadan gelen bir Doktor barde professor bir saňa Amerikada gene bir professor doktor barde. Üç saňa professor barde. Opşe. Dola dinleýmen dola sen.
Awa diňläp otyr. Üç näfar mikrofon ýapdym sen gowy eşdilip.
Üç näfar ofiser bardy. Bulam Zubnigam meňa meňzeş diýip o elini öpdi, bu elini öpdi. Elini öpensoň bu özüniňki jigip diýip çekdi bu. Elini öpensoň meniň tarapyma dip men elini dip muň özüne çekdi. Aslynda bu basylmalydy, hakykat basylmalydy. Uly zat bilen bulaşýar. Aslynda bulaşanam Serdar bulaşdyrýar. Serdar bilen Serdaryň ülgiden daýzasy bardy. Adyny tam ýadyma şony adyny iki kakasyndan soňukisi. Serdar Ogat
has ýaş dämi? Ýok, ýaş däl o. Segsen, Serdar şo kyrk ýaşynda. Sen düşün. Hü. Iki müň ýedi.

Pul alýar. Onuň bir daýzasy bar, Ülgitde. Munuň Berdimuhamedow kakasy. Pul alýan bu bolýar. Bulaşygyň bolup, üst-üstüne iki sany ukol urýar. Iki sany ukol urýar üst-üstüne. Arasy dak, iki minut geçmeýär. Tak tak gol urýa. Ikinji ukoly bilýä näme ukollygyny. Men ona adyny aýtjak däl. Ony adyny aýtsam her kimi şu wagt her kes edýär ony. Men özümi başymy bela aljak däl men o ukolyň adyny. Men aýtdym-a, saňa zyýan ýetjek zatlary etme diýdim saňa. Hiç sen mejbur däl hemme zady jikme-jik aýtmaga, bilýäň?
Ony edýär. Ony edensoň, çykýar, otrýadaýda, aňa gorlamadan otrýadaýda, o taýda žydan-pidan zatlar bar-a, ýahudylar. Ýahudylar oňa ynanyp dur. Öldürijigem bilýär. Hemmesi agzysy bir bulaň. Hemmesi agzysy bir. Öldüräý muny. Gürleşilen. Aslynda bu Berdimuhamet tohum diýşi olmaly däl. Aslynda prezident bolmaly adam öňki ruhit Ruhram köşkiň ministri bolmaly aslynda. O adam ülkitdi. Olam adam ülkitdi. Ol adam ülkitdi. Onuň çagalary hem ise Rossiýada. Blatnoý, uly adamlar. Men uly adamlar bilen işleşdim. Murat, Sergeý, Jappar, Tahyr. Olaryň adyny aýdyp bilýän. Olar blatnoý adamlar, çestnoý adamlar, mujik adamlar olar. Türkmenistana rahat girip çykýar, giribem bilipdi şu wagt olar. Aram gowy şol hem gürleşip durgun olar bilen za svoý diýip durlar sebep men seňkiler diýip durlar libo wrema men seňkiler diýip durlar lekin ol adamlar başgaça massa diýen. Tehniki säwlä bolly mähriban doganlar. Hawa ýoklaý Mämmetgeldiýew bilen Bul aslynda realno basylmalydy dogry aýdýa diýä Mämmetgeldiýew bilen diýä Berdimuhamedow aslynda basylmalydy diýä ýöne basylmady diýä Ruhnama köşküň ministri däl parlamendiň başlygy diýä hä Öwezberdiýew dämi aýal. ýa Öwezberdi Pylanýewmi, nämedi şol? Doly nememde däl, ýadymda däl, şonuň üçin aýyplaşmaň. Aýyplaşmaň, Riskiň adyndan özüm ötünç soraýan. Ýeneki efir duşuşyklarymyza çenli, mähriban doganlar, sag boluň, saglykda görşeliň. Allah kuwwat bersin hemmäňize. Armaň, irmäň, ýagşy dilegde boluň. Biz hakykatyň hatyrasyna size hakykatlary halkyň aýdýan iberýän maglumatlaryny şuny köpçülige ýetiriň diýýän maglumatlaryny ýetirmäge dowam ederis. Häzirlikçe Alla ýaryňyz bolsun. Hoş sag boluň indiki efir duşuşyklarymyza çenli kommentariýaçylarymyz eliňiz ýüzüňiz dert görmesin. Yzygiderli ýagdaýda dürli maglumatlary iberip duran ýurduň içindäki watandaşlarymyz köp sag boluň Alla ýalkasyn köpüsini taýýarlap ýetişip bilemzok üýşüp gidýär ýöne hökman wagty gelende hemmesini halk köpçüliginiň dykgatyna ýetireris. Men öň iberdim ýöne soň çykdy zat diýmäň nesip bolsa hemmesini dykgatyna ýetireris halkyň. Häzirlikçe hoş sag boluň. Maýsa ýüz ýigrimi üç diýýä men inni girendim Döwlet diýýä wah doganjan iki sagat boldy da inni uzaldyp oturmaga gerek ýok tehniki bökdençlikler zatlaram başlady şoň üçin sistema doly bozulyp zat edip döwülmänkä Iki sagat ýeterlik aňryýany bilen şoň üçin şu ýerde hoşlaşmak isleýän. Nesip bolsa indiki efirlerde duşuşarys. Bu efirden risk bilen baglanyşykly ýeri aýratyn goýjak. Ýaňky şol Serdaryň çykanlary diýilýänler bilen Kakajan we Azat bilen baglanyşykly ýeri hem aýratyn goýjak. Hawa. Has ýeňil sereder ýaly. Mähriban doganlar bolmasa by gaty uzaga çekdi temalar biri biri bilen garyşdy zat etdi köp temaň daşynda gürrüňlerem ara goşuldy zat boldy şoň üçin aýdyşym ýaly sögünçli zatly ýerleri men aýyrmasam bolanok şoň üçin aýyplaşmaň mähriban doganlar riskiňem ýagdaýyna düşüniň. Risk üçinem geçirimlilik ediň. Nesip bolsa men Risk bilen habarlaşar. Size habaryny ýetirer. Sag boluň onda mähriban doganlar sag oturyň. Saglykda görşeliň Alla ýaryňyz bolsun.